Today I will continue with my subject of forgiveness. Forgiveness. Abro dhi kode nyime. Ken Okelo Ken, thank you. Mar forgiveness. Adwa da dhi kode kabisa kabisa kabisa. Uh, I just want you to uh, tune in. Please, would you do me a favor of um, Mm. Sharing. Pog ne ng'ato bathe, pog ne ng'ato bathe, ipog ne ng'ato bathe sambasago, kae to iluong jomoko be mondo wachak kanyachiel. Odhiambo ber, Patrick Omondi, Erukamano. Oh, Patrick Odhiambo, thank you, my brother from Kisumu. Uh, that is uh, Bishop, Apostle, eh? a man of God, a man of God. Thank you. Mm. So, kawuono abiro dhi nyime gi dholuocha kaito kiny adonje mar pat mar kisungu uh, atimo magi erokamano ayie gi mosni isedonje budho Abiro timo ma kabisa kod uh, uh, kaka nasewachonu chon ni an ok anie jela ma ng'ato nyaka kita ni nyaka ayal ne mana gi kisungu kata gi dholuo kende to nyaka tim dhok go te nikech lengona kabisa ni mondo ji owinj injili kendo nyaka ji winj injili kendo adwaro gibedi e weche mabedo recorded ma kata ka idich to seche moko pod inyalo limogi kendo inyalo yudogi an gi an gi youtube eh, nitie youtube account jowadwa aneno ka nitie weche moko mwanyalo wacho tiweyo aweya kamano ma ok ng'ato tim akwayo ni idhi e youtube to ilike go ti subscribe Mano miyo injili medo dhi nyime. Ok iling' aling'a kamano kiginene. Namba ariyo, tudri gi jatich Nyasaye kosegwedhi, tudri gi jatich Nyasaye mm, e mpesa namba nitie. Itudri e gi jatich Nyasaye e mpesa namba, igwedhi, igwedhi. Eh, mano e en mano e wach Nyasaye. Wawe ubedo joma igi rach ma kopo ni owachne gima chalo kamano to oneno ni okwechi. e kwecho to onge en wacho gima ondiki adwa nasom muma adwa nadhi nyime kasomo muma adwa somo filimon filimon buk mar filimon ayudo ni ji mang'eny kia kata kama filimon nitie to filimon nie kind jo-hibrania uh, to kod tito Filibo nie kind jo-Hibrania gi Tito, obedo sandwich there. To adwa some obor to ok abi some te. Adwa somo kitabu mar Filimon mm, mondo wawinjre. Awacho ni adwa somo kitabu mar Filimon. En mana chapta achiel, koro adwa somo matindo, wasom matindo achiel gariyo kaeto achikora eh, auchiel kasechikora auchiel kaeto adhi e prariyo gi prariyo gachiel. Muma wacho niya, an Paulo ng'at motwe mar Kristo Yesu gi owadwa Timotheo wandiko ne Filimon joherawa ma watiyogo kendo ni nyaminwa Afia gi jalweny wadwa Arkipo kendo ni kanisa machokore e odi kae tadhi auchiel wacho ni alamo ni mondo lalruok mari kodwa e yieni omi ing'eyo chuth gik mabeyo duto ma wan go e Kristo Yesu. Prariyo gachiel andiko ka an gi yie chuth ni inie winjo wachna kendo king'eyo ni ibiro timo kata moloyo gima asekwayo. Prariyo gariyo to bende ikna kar bet nikech ageno ni kuom lemou ibiro chiwa nu. Wadhiya doga ni chien kendo matin. Ehe. Aha, apar gachiel wacho ni yande ok okonyi to koro okonyowa an kod in bende. Apar gariyo, aha, adwakonigo adwokonigo to chutho adwokoni mana chunya awuon dadwaro mondo abed kode mondo okonywa kari e kindeni ma an e twech nikech wan maber to ok datim gimoro ka ok iyiego apar ah, gauchiel wacho niya to koro ok obedni kaka misumba bende kendo to oloyo oloyo misumba osedoko owadwa moher ma an awuon ahere to in here moloyo apar gabiriyo omiyo kikwana ni an kod in wanie achiel e yie to irwake kaka dirwaka. Apako Yesu Janazareth. Adwa puonjo gima nyadhigo nyime miluongo ni weyo ne ng'ato richone forgiveness gi kisungu. Weyo ne ng'ato richone. Hmm? Weyo ne ng'ato richone iluongo ni forgiveness. Forgiveness. Forgiveness. Mano weyo ne ng'ato richone. Nyatimo nyatimo noneno kawacho niya, oh, kama na ae gi kama kora gikie achiel kuom gik momako wa jolemo mamono ji mang'eny hobruok kata mwomruok kata yudo breakthrough e lembgi en ni ji mang'eny nitie mumbe ma giweyo to giluwo mumbe moko to mumbe ma giweyogi to kod weche mowachi gi wuon tich ma en yesu gitamore ni ok gitim kendo gineno ka wechego gin oyuma kendo mano to tek nitie jomosewacho kabisa kabisa ni kinda gi ng'ane to kik idonjie kendo kinda gi ng'ane to eto to rapure matieke kinda gi ng'ane to kochuno ni ng'ane nyaka walemgo e kanisa achiel ni, ni, ni pasta chuna gi ng'ane mana weya weya dinde ng'eny be anyalo bedo dhoda Kogik kar forgiveness kata weyo ne ng'ato richone, kanye ma ji ong'e ni altas gi ni e dho udegi kendo kanye ma yore mag dhi e dinde moko yawore ne jomoko nikech gidagi kocho arwaki kabisa kendo gidagi kogi korka forgiveness weyo ne ng'ato richone tiwinjo ka ng'ato wacho niya kichuna gi ng'ane ni nyaka wawinjrego kendo nyaka wuoge ng'ane kaluwore gi gima ng'ato notimona nimano to ok adonjie kendo mano wach ma ok atim ma bende ka mano en to mondo oluw yo madhi miyo hobre obed gi breakthrough kaka muma wacho to oyudo breakthrough mana dhi e din moro to ok breakthrough mar loso kinde ma muma wacho ni ka ng'at bedo gi kwe ji duto e jorumi bedo gi kwe gi ji duto kod ng'ato gi ng'ato ma ka ng'ato onge go to onge neno wang' nyasaye mano ji odagi ni ji ok chopie

or denominations. Mano en gima timore e ngima to weyo richo manie kind ng'ato gi ng'ato en muma. Yesu wacho niya, dho Yesu ni ka ng'ato dwa tero misango de e, e, kar tero misango eh, odwa chiwo chiwo mare odwa no chiw chiwo mare to nyaka owinjire gi ng'at miluongo ni jasike to kowinjire gi jasike kapok oketo chiwo ne cha hmm? modhi e nyim nyasaye mohobore e nyim nyasaye ni toweyo chiwoneno kanyo to odhi owinjore gi jalcha to oduogo to kawo chiwoneno nitie wuoth ma ng'ato nyalo chano gi chunye iwinja nikech samoro ng'ama ochwanyi ni nairobi to in idak mombasa or idak garisa or ng'at machielo dak uh, zanzibar tanzania kata odak lok amerika ere kaka dang' iwe chiwo ka tidhi idhi gi chunyi inyalo wuoyo nitie kuonde migoye sime to chuny mineno no en capital city mane nitiere nyaka network networking otimore marach e chuny chuny nyalo wuok mana kaka ineno e chunyi ringo gotieno mine kileko ka in india to kare in mathurwa ka e kaka ng'ato nyalo bedo gi chunye piny mowach weche ma chune ma kae to nyasaye kowinje to wene gima ne ni kinde gi ng'ato we adonjie uh, ndiko masomo filimon en muma en buk ma nondiki barua ma nondiki paulo ndike ka ni e jela sama paulo ni e jela chal gi gima ne ojaye ga piero abich gochiko kata piero abich gaboro kata piero abich gauchiel kawuono awinjo godhiambo ni ka uh, jomoko wacho jomoko waluongo luongo ni jomoko ni joma johiga kia piero abich gaboro ni ok dhi e kanisa ni kia timore kia nade mago to mago to weche ma ok abi donje gato to pok aromo higa piero abich gaboro kia piero abich gadigo to mago to weche mok wabe donje nikech nitie kaka nyasaye tiyo kod jogene apako yesu ka janazareth nikech nyasaye ma wuon loch nyasaye ma wuon tich hmm? nyasaye ma wuon loch nyasaye ma wuon tich moketo ji e piny ka nitie muya moketo kuomgi muya donge hike kendo nitiere kaka uritogi eh? ok kanisa chiro to ji use Hmm? wawuo kanyo matin chiro to ji use nyaka jodongo moti mitero gi wilchea to bedo kanyo nyaka jokwecho matuo redi ma tiendegi ominore nitie dho chiro nyaka dho bank nimaro to onge tuo to kor, kor ka kanisa to nitie joma ne giikgi apako yesu koro wacho niya filimon ne barua ma paulo nondiko kanie jela odhi e jela kacha to oromo gi injili oromo gi injili mar yesu ka ka paulo yalo to paulo uh, ka yalo injili ni to ondiko ne filimon filimon ok ne nie jela ng'ama ne nie jela niluongo ni onesmas onesmas ne jakuo mane tiyo ne filimon kane en jakuo mane tiyo ne filimon to nitie gik mane otimo ne filimon matache to nokwalo gigi to ringo to dhigo to kae to wate omake kwang'e kama noyale to kata kamano onesmas ka paulo oseyalone to timo ne paulo neno otimo ne Paulo neno gimomiyo en kanyo gimomiyo otweye to kata kamano norito Paulo maber kod warruok mane oyudo warruok to nengone tek jowadwa warruok to ka ng'ato oyudo warruok warruok kata iyudo me jela apako yesu kata iyudo mana warruok e jela warruok ok ochuno ni iyude kama chalo nade kama iyudeno tochako mana nyuolo lembene ki kama iyude warruok to tochako mana nyuolo omiyo nesmas nochako nyuolo lembe mag warruok ma paulo koro sako gik midwa gonye to joka noyie ne paulo ni onyalo bedo kanyo kata onyalo dhi koro paulo ndiko barua ondiko barua ne filimon Filimon ne ni kod chiege iwinjo ma iluongo ni Afia to kod wuodgi ma niluongo ni Arkipo. Arkipo ne en jayalo mawadgi Paulo eh? ok nowadgi kuom riwruok to nojayalo mar Injili. Koro Arkipo ne wuod Afia ma nonyuolo kod Filimon. Koro ndikone okone niya, iwinjo Filimon gi kanisa manie odi, kanisa kanyo hmm? kanisa kanyo ma eh, ibireno eh, kanisa do nie odu to kanisa malich o kanisa man nyaka jakuone nitie andikoni an paulo misumba paulo punda yesu eh, ok misumba ma ok onyombo to paulo punda ng'at ma nyasaye kohero to tiyogo kaka otiyogo kata oluonge gotiyo misumba en ng'ama iyoro ka koth chwe yore ka chieng' rieny yore gima temo mondo awuoye kaketo ni misingi no en weyo ne ng'ato ni ji mang'eny kawuono ahinya ahinya kansa momako od nyasaye ni ji mang'eny ok wene ji richogi ok giwe gidagi gidagi kabisa kabisa kabisa kabisa ka joma nie rank mar bisop kod joyalo kaachiel kod jower ng'ata ng'ata matie alta jogo uricho moloyo joma nie kirji kucho hmm? ineno ka jawer ma ok winjre gi jawer ma jayalo ma ok winjre gi jayalo ma bishop ma ok winjre gi jato bedie ng'ama nobaro din ng'ato manodhi gi jomoko ma wang'e tek makawo net mar eh, manyo rech to odhi oyawe chiro kar tero net e nam mondo makgo gige nam miluongo ni rech kanyo oting'o rech pala papla mbuta gi rech duto iyudo mana e nam to en ochako nodwaro mbuta to odware mana e chiro rech ma ng'ato osekelo ma petro gino osekelo kaka yesu kane dwaro pesa ei rech nokone ni dhiyo e nam idiro lowu to mokwong maki nokong'e ni mane iel dande kawuono nitiere joma tamore wene ji richogigo gitemo mondo giyaw dand rech e chiro rech mosewang' rech mosethol giyaw dand rech ne e chiro mondo giyudie gik moko gibiyo members magibi magibi magibi to chunygi rach kendo ne Kanisa kata kiyudo kanisa ma ji tuore ahinya en kanisa ma nochaki gi fitina ma onge joma nene wang' Nyasaye nikech nokete misingi mar kuodhruok, nokete misingi mar ayany, nokete misingi mar sigia. Apako Yesu ka Nyasaye. Koro Oh, jasigu ero kamano apostol jasigu oketo chuny ji giwuotho minyalo yudo ka jomoko nie e, e kanisa achiel achiel lemo kabiluongo ni east achiel luongo ni kabiluongo ni west to ng'ato a ah, east en odhi west to koromo gi ja west ja east gi ja west oromo e sitej kama onego giidhe gari ok gimosre gima ne gilaro samoro sadaka ago ero kamano nikech wan sama koro gibiro laro sadaka to wabiro yalo yesu nyalo ng'e nga ajabu jateko sama ko koro uh, apia machi o o um, ng'at miluongo ni Filimon ma jamoko jatajiri kendo ne joma yudo ni richo kabisa gin jo uh, gin teche ma Nyasaye omiyo pesa to omiyogi telo be mondo giritgo ji jasigu mm, ologi kabisa kiyude ka ojatelo to kendo en gi pesa iyude kiyude kotero otero nyarombo ne kata nyarombo otero bishop e court kata bishop otero nyarombo e court kanyo dagi ni jotich nyasaye moko kuo siguni kuome kendo wacho niya kama ni osiepwa kodi wachwa gi nyane tiwinjo kowacho ni kanyo to ging'e kisungu ni uh, the law will take its course justice must be done kendo kanyo ok gipar ni gima giting' e lwetgi iluongo ni muma ni hmm? ni muma ni mane moting'o justice kendo kanye moting'o the law kendo kanye moting'o constitution kendo kanye paulo wacho niya to ujoma ujoma ukare kindu kanyo onge joma riek Kendo ka jogi to ma ok uriekni, to ang'o momiyo jomoko kawo jomoko to tere kot? Ok awach niya, kata ok agoyi eh, ni, ni ang'e wach moro, to awacho mana muma. Awacho niya, e kind ng'ama war gi ng'ama war, adieri mar warruok, adieri mar warruok modong' kende, ni ng'ama war ok onego ter nyawadgi e kot. Kendo kata ka wache notek, matek, matek, eh, ti in, in, in, in Mombasa, luong jowadu ming'eyo modak Kisumo, luong jowadu ming'eyo modak Garissa, luong jowadu ming'eyo modak Nairobi, gone gi kata sime, gawa gi ng'ane, nikech ibiro kelo sigu e kindi gi ng'ato mabiro miyi midekre, ibiro tuori nikech chuny ma ok we richo, mano chuny moting'o takataka. oting'o gik maricho guogi motho nyase wachoni oting'o guogi motho gi gik ma ok nyalre madung' to muma to oting'o e lwete muma moting'o weche mayawo chuny ji koro apiya kod chwore miluongo ni filimon to gi wuodgi mar kipo paulo konogi niya adwaro mondo ayie mondo achiwra e nyim wachni achiwra i want to release myself i want to release my bowels as if i've released my bowel chi uh, gimiluongo ni weyo richo chopi ichalo ng'ama kawo kar ng'ato mondo iwene ng'ato e yo mayot we mondo anyisi kanyo mondo iwene ng'ato e yo mayot kaw wuoche ng'ancha irwaki mi ne ni imbe in dhano inyalo koso ne ng'ato nitie kosa yesu mag fitina nitie kosa mochako no emomiyo yesu nodino kanyo kabisa ng'ato dhi kuome penje niya ng'ato nyalo koso nadidi ni ng'ato nyalo koso ni dibiriyo nyadi pirabiriyo hmm? dibiriyo nyadi piero abiriyo odino flat ni dibiriyo nyadi piero abiriyo okoso tidhi tiyoga in emidhi ng'ama okosne ema dhi kwa ng'wono mae kama yesu ka jehova odhiera owacho ni in mokosnino Eh? You go to your offender, not your offender to comes to you. Wherever you are offended, wherever somebody cross your road or stump on your

Paulo Nico, Okonanik, I, I have I have released my bowels. Away agona gona chunya iya kukuna. Kaka dwa oro nyathini kuomi kirwake kwan ni an merwaka to ka nitie gowi moro e kindu kode kwan nabiro chuli ndike wiya to ka nokosoni nikech nitie bende jomoko be jomoko ndiko to dwondgi rach Eh, omasikini to jeuri ok onyal wacho ni ni pole ma kata min gi mane onyuole ni ok ogone ni mos kata wuon gi monyuole ni ok ogone ni mos kata chuore monyuome ok en kata en dhako ma kata okoso ni kata kata igombi agomba wach moro machalo sabun mabiro luoko chunyi ni to nyako kikwaya kata ng'uono mipuonje ni kwaya kata ng'uono mae kaka idak koda okoni kwayo kata kaka ikwayo ng'uono to ikwayo ng'uono ka nyasaye osebedo nyasaye e kindu gi ng'ano wamiyi sitori moro wang' moro nadak gi nyathi moro hmm, no nyako moro ma opong' to nyako ni kijana moro ne luwo bang'e Oka kidano lomane ta po ne gi nge sama bire on. To ka ugikira sama koro sana ma bire on to chopo to ne gi kia. Ndiko radhi duogo. to ka donjo ni it ayudo gi ka gigo mbaka e oda to akano lando moro mar rieyo nyithindo to ka kori jana tariyo re kora kori mara ber piny mos idhi kanye nyako jakoro tete ni gingina dhi duogo hmm? kare sa gi oromo hmm? mar lavidovi talks Ah, koro ni bed piny. Nataka koro ng'e niya, unie jela, koro kubede koma, beduru piny mondo inyisa ni ang'o momiyo iringo idwa wuok nao to koka donjo. Eh? Koro koro bas, koro ng'aduru ah, ni del dwa chamore ka. To ka nyathini nobedo piny, nakawora maketora e kiwango ne iwinjo ma chako penjora niya, an an a parent.

aweni to winjo kik ichak ibed gi wang' teko bilano hmm? nyathino nohero lemo ma nyathino nyasaye nokonya kata pod olemo kata nyaka sani akia to adwa wacho ni niya kidwa wene ng'ato kawri mondo ibedie position mar ng'ato kata ka ng'ato noholi pesa to otamore chuli kata ka ng'ato noyanyi Ka wadhi to ang'o mane ochune mondo nyaka ogiki ayany kata mondo ochayi bilano kata mondo oriembi bilano koso to in ka in e position mareno ditimo nang'o? Omiyo kitimo kamano ibiro yudo result ibiro konyo ng'ato kata ne ok idwa konye. Mane kaka Paulo nobedo go Onesmus oneno ka nyathini dwaro kony oneno future mar nyathini kendo kone niya nyathino ka dine dwacha mm, ne an gi teko mar tamruok mondo kik obi nikech aseneno ka en is a material in the ministry is a material in the kingdom ne ok dok owinjore release to release mondo idhi nene gi wang'i mondo in be ichak ine ber gi gik ma warruok nyalo timo ne ng'ato omiyo kwana e wiye awacho niya weyo ne ng'ato en gima muhimu weyo ne ng'ato en muhimu ningeche jamirima mm? jamirima ondikie johibrania ondiki kawacho nang'o ni oh, kik uyie mondo the root the root of bitterness Hmm? which will eventually spring forth and defiles many. Tiende niya, ng'ama ok wene ji richogi, gima wuokie iye mogwedhogo nyaka joma winje en mirima. To mirima cha najisi mana joma winje mirima no najisi ne nyithindo mirima no defile lakini macha tiluongo nang'o gi dholuo odefile mana nyithindo odefile mana joma winje odefile kono to jolma nyithindo ma jomirima kopidho ji to pidho mana ji gi jomirima to gin agina joma ok wene ng'ato richone adieri mar nyasaye manitie adwa ni mondo alem kodi ka sa pok oromo mondo wabwa continue to adwa ni mondo iwinja e weche moko matin ka matin kabisa kabisa kabisa kabisa ni to in in didi miwene pasta ni didi miwene rombe ni nikech jorombe masani gin rombe ma wang'gi tek minyalo lemogo to nitie richo moko mok iwenegi gikuodhi ilemo korgi to gikuodhi ging'e gik mok ing'e kuomgi dwani wenegi rombego wang'gi rombe molemogo sani wang'gi tek Iwinjo wachno? Nyaka ipuonjri weyone ng'ato richone. Puonjri weyone ng'ato richone. Yes. Awacho niya ni bed ng'ato mondo iyud